आइए जान हाँ ये जान कते दिन एना छुप छुप के मिलबे अब जते दिन लिखल रहती तो एहने छुप छुप के मिलबे ने लिखल न है तो कथी है समझाबी तब ना हम समझबै एक बात प्यार कैली तो केकरो से पूछलिए वो तो नहीं पूछली केकरो से तब वो नहीं पूछलिए तब मिले के लागी कैला कहे छी कि घर में मम्मी है घर में पापा है पापा के जाय दी तो निकलब मम्मी के जाय दी तो निकलब पागल बीच में हम होइत रहे छी हम मम्मी पापा के बीच में हमरा रहे छी पेरिस ये जान देखियो मम्मी पापा घर में रही तो केना एनाइ जे चलि अइयै मम्मियो पापा पर आब निगरानी रखी ने आ एक बात हम कह दै छी जान हम जे रुस रहब तऽ जीवन भर अहाँ हाथ मलित रह जायब से बात कहलू हम अहाँके प्यार से कहै छी कि जब भी हम फोन करी तऽ हमर रिसीव कयल करू तऽ मम्मी

उ तो है बुझली अहाँ हमरा सबसे बड़का छी तो मम्मी पापा के देख ये झूठे के खाली ऊपरे के मन से सबसे बड़का अहाँ के मम्मी पापा है हम लव छी ना वही ना ते टाइम पास नहीं नहीं एहन बात नहीं बोलू टाइम पास नहीं है एहन बात बोल के हमर मन नहीं छोट करू एक बात कहू कहू ना हमर मजाक कैसा लगा डरा गेली ना अरे हम मजाक कैलिए देखी जे हमर त करेजा बैसी है अरे जान अहाँ तऽ हमरा एते टाइम दै छी बारह बजे राति में बारह बजे दिन में दस बजे दू बजे जबी तभी तऽ यहाँ फोन कर अब अहाँके हंसी लगे ने जान तऽ हमरा बुझाइ कि सारा ओहि गाछी पर चढ़ के कूद जैती नहीं नहीं गाछ पर चढ़ के कूदबै तो हमहू मर जाबे अहाँ के मरे के जरूरी न है चलू ओहि गाछी लग खाड़ होय आ ओहि से फ्रूटी लबै छी आ एके गो पाइप लबै छी ठीक आ ओ पाइप एमे धऽ देबै फ्रूटी में हाँ। आ दुनू के एके गो पाइप में कुसुर गुटुर गुटुर गुटुर चलो चलो पियो चलो चलो घंटी तो जाए है। अब उठ के कैला ना है हे भगवान कथी करू नहीं करू फोन उठैती तब ना भेटती तब ना पूछती कथी भेलै नहीं भेलै हम अब एकरा केना हम कहिए रूसे के चाहे हमरा तो अपने मुंह फुला के बैठ गेल है हे भगवान कहू जे हमरा से ब्रेकअप कऽ लेलकै सही में हम मरि जेबै ओकरा बिना हम नहीं जी सकबै एक बेर फोन करै छी फेर केकरा फोन कर छियै लिसा केकरा फोन कर छियै तू दोस्त के फोन करी छलियो दिन रात तू दोस्ते यारी निभावित रह छै आ देख त बर्तन सब केना पड़ल है जाय छी ना मौज तोरा तो खाली कामे काम करित रही छे मौजवाई ना आई गे तू एना केला बजै छी ऐठ क कथी भेलौ तोरा से कथी भेलो हफ्ते में तुम तो काम अढ़ा दे छे से तो बेटी जाटी छे तो हमें क्यों काम करे लागी आ ससुरा में जेबे तो कथी कहते केहन मतार छले कोनो हुनरो नहीं सिखैने ये चुप ना जाय छी ना काम करे जो अभी मांगे। काम काम बजले रही खाली ए छोरी बेसी आट के नहीं बात दोसर के मतार नहीं हम लागी देबो मुंह में औरी धका चीर के कैला छोरी ना एक बाजू भ गेलै या जे मुस लेखा दिन रात चुई चुई बजी छला जखन सरिया लेके भुपिया हेब अखने हम ठीक कर देब एकरा छोरी के कहली गे एकरा ती ई डरना सब सब याद है गे आरती आरती कोथी कहै छै आ गे तोरा कहली बहार तोहार के धऽ देली बोरा में कस दे कहाँ अभी कुछो भेलै कहलियै बाहर बै तऽ कते बाजऽ लगलै हम अबै छी कनिका कतऽ से अबै छी ने घुमि घामि के

एक रत्ती नहीं बात समझ तू तोरा बड तोर मन बढ़ गेल ओसे कह दे छो काम धंधा सब छोड़ के आ खाली घुमंत्री दोसवा महीना हमरा सुन के नहीं रहली तोरा लेखन लोग चिचियो तू घर में बैस रहो या आ खून के चिचियो हम जाई छु जो पागल से दिमाग सन कब दो हे भगवान एकरा दिमाग खराब भ गेले आब एकरा लड़का खोज के हम बियाह क देबे

तो एहिमे छरैप के अइली हम अपना मम्मी से झूठ उठ बोल के हमर मम्मी से डराय छै तू कि सुन ना चल ना अपना दुनू उमर घूमे सर हमरा बहुते हमरा लवर से भेंट करे के मन करे छल यो कथी घूमे जाए देखे ना हमर जान के तो मोबाइल में तुम घंटे जाए है अब फोन न उठोबी रुस गेलै

अरे राहुल दोस्त आ तोरा पता लू एको गो दूर रे यार अपना सबके किस्मत कथी है वो असगरवा भैया है से दू दू गो लड़के घूमबे अपना सब कथी है अपना सबके तो एको गो नहीं पटऽ वाला हो सही कहै छी तू राहुल दोस्त हमर नाम आ तेहने हमर किस्मत ओ असगरुआ भैया लेखा किस्मत लैती नहि तऽ चमकि गेल रहिती भगवान तऽ तकबे नहि करी अपना सब पर

तऽ हमरा पर मरू ने हमरा पर एना कऽ के अहीं तो अहीं पर मरी छी तो केकरा पर मरबे आब ओहि दिन कथी लागी पीत लहरा देलियै अहाँ के पित लहरा देली कि अहाँ के तंग हम नखरा दिखा देली कहली हमरा मनाते त अहाँ के बाबा। उल्टे मनावे पड़ल लड़की भऽ के यहाँ के एते वैल्यू रहत हम छौरा भऽ के हमरा किनको वैल्यू ना छौरा के कथी बुझै छियै उल्लू के पठाय

देखलियै हाँ, छौरी पूरे सस्ता हो जाए तब ना लोग छौरी से डराइत रह जाए हे छोड़ो ओ बात सब आ एने सुनो एगो बात कही कहू ना हे अपना सब ने होटल में चलो ना मोमो खाए अरे तो वो एक चीज के तो हम इंतजार करे छी कि कहिया खबे अपना से मोमो अरे मोमो

जे कथी कहल कोनो सुनै छियै आय हे एनी तक ना हमर बॉयफ्रेंड के जे कॉल छीने के कोशिश कैला ना तो देखै छी फाइट सीधा मुंह तोड़ देबो छोड़ गए तू सर हट कथी है के ई ल- ल- ल- लड़की हे भगवान आ हम यही तो लड़किए जका बुझाई छी अहाँ के हम क्यों नहीं छे अहाँ के हम क्यों नहीं छे बात में फरियाबे बुझाऊ ना जाइए आगे ना सुने छी कथी सुनिए ना सुने छी हम देखिए देखिए

कि एके गो छौड़ा के दुनू पटैने है आ खेत में उंगरा उंगरी करे छले चल गे गे चल हो भैया हो गोर लगे छियो हमर भैया तो जिंदा जरा देते हमर माय हमर माय तो पोखरी में डुबा डुबा के मारते हम गोर लगे छियो नहीं हो भैया हो, हो गोर लगे छियो हो हम छोड़ देली हम ना ले हम ना लेबो बॉयफ्रेंड के के छोड़ गई तोरे दा देली हे, अब हम माय के न कहो हे, गोर लगे छियो हो भैया हो न कहो तू मा- केला रखबे हमू नहीं रखबे ओइ कोकराम नहीं रखबे ओने ओने के रखब